چۆن دەست پێ بکەین لە کوێوە دەست پێ بکەین سەرەتا یوتیوب لینکێکی پێمان داوە ئەم لینکە یوتیوب گێت ئینفۆ ڤیددیو ئایدی ئایتی ڤیددیو ئایدی هەر ڤیددیوەک ئەمە لێرە یەکسان بە ئایدیەکەی ئایدەکەی بۆ ڤیددیوکە ناسرێتەوە ئەمە گەر بگۆڕێت ڤیددیوگەشە گۆڕێت لەگەڵێ ئەو ئایدە کۆپیەکەی لە ڕێگەی ئەم لینکەوە

ئۆکەی ئێستا لیکە کۆپیەکەین لە ڕێگەی وردەوە ئەگەڕین بۆ URL باشە ئەوەی سەرەوە URL کە هەرچی هاتووە لەسەرەوە سۆری ئۆکەی URL ئەمەیانە ئەوەی کە ئەمەی لە دواوە دێ ئەوەی هەچی لەسەری وە هاتووە لەسەرەوەی ئەم یوارێڵە هاتووە بیسڕەوە ئۆکەی لێرە بۆ ئای تاگەگەڕێن دووبارە ئای تاگ ئۆکەی ئەمە ئای تاگە ئەمە کۆپی ئەەکەین ئەم بەشە کۆپیەکەی وێژە ئای تاگ

ئۆکەی ئەمە خۆی بوو قسەکەن کە ئەمانە کردەوە ئەبینی ڤیددیوکە بە شێوەی پیشانەدا ڕاستەوخۆ لەڕێگەی برۆسەرەکەوە پیشانەدا ئەتوان لێرە یەکسەر ڤیدیۆکە سەیر بکەن باشە ئەتوان یەکسەر سەیر ڤیدیۆ ڤیدیۆکە ئەم کێشەنی بەڵام ئایا بەرنامەکان چۆن سەیر دەکەن بەرنامەکان بوون نەم ئەمدا ڕێژاوە

باشە بەم شێوەیە لە ڕێگەی جاڤەوە توانیمان چی توانیمان ئەم ڤیددیوەیە داونلۆدکەین گرنگەوەی کە فرەکە گەیشت بێت لێرەم بەراوانە داڕژاوە ئەمە هی خۆم نییە و دا خۆم دام نەڕژاوە بەڵام ئەمە ئەم سکرپتە 2010 نوسراوە بەڵام ئەوەی کە ئەو کاتێک کە من تاقیم کردەوە هەمووی خراپ بوو و کاری ناکرد دووبارە دامڕژاوەتەوە ئەکەینەوە لێرە چیەکەین ئایدی ئەو ڤیددیویی کە تۆ ئەتەوێت دای ئەنەی ئایدی ڤیددیوکەی ئێمە چی بوو ITT A خۆیەتی لێرە دامناوە بۆ تاقیکردنەوە دواتر چی کێنەکە خۆ چیت بۆکە لێرە ئەچێ ئەکسکیوتی ئەم یوارێڵاکە چۆن ئێمە ئەمانە کردەوە مەلەفێکمان دابەزان لە مەلەفەکە چەند جارە دیکوودمان کرد ئێمە خۆمان دیکوودمان کرد لێرە خۆی دیکوودێکە دواتر چی بۆکە پارسینگی بۆکە پارسینگ ئەمە بوو کە ئێمە کردمان دابەشمان کرد دابەشمان کرد تا

بۆ هیوای کە سووتان لێ بینی بێ و سوودی هەبێت بۆتە ئەتوان ئەم بەرنامە لە ڕێگەی هەر زمانێکەوە کە شارزاییتان هەبێت کاوی شارزایی پێویستە هەر زمانێکی تری وەکو پایتۆن

کاری ترمانش بۆ IT ماوەیەکە داناوە زۆر سپاسان ئەکەم بۆ هیوای کە سوودی هەبێت ئامانەتی خۆی گەورە السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته